Merci, Här President. An där Debatt hei schwätze mer laut der Dagesuerdnung iwwer déi sougenannte Flüchtlingskris, obwuel ee sech kann awer froen, ob dat wierklech dee richtege Begrëff ass, well ëmmerhi si jo net d'Flüchtlingen responsabel fir dës Kris. Natierlech. Sinn déi Honnertdausende vu Leit, déi op der Flucht sinn, eng Erausfuerderung? Et gouf schonn e puermol hei gesot, et sinn 10 Prozent vun den Deplacéierten op der ganzer Welt, déi heihinner kommen. Dat heescht, all déi aner sinn och eng Erausfuerderung fir aner Länner, déi vill manner entwéckelt sinn, wéi déi europäesch Länner. Et ass also keng Situatioun, mat där e räiche Kontinent net kéint fäerdeg Ginn. Wann Europa doduerch an eng Kris geréit, dann ass dat virun allem eng Bankrotterklärung vun der europäescher Politik. Wann ee méi fréi géigeniwwer vu Syrien oder vun Afghanistan reagéiert hätt, amplaz déi Konflikter nach unzestëppelen, ech schwätze vun Europäer, schwätze vun Eise grousse Frënn den Amerikaner wären haut net esou vill Leit gezwonge vun doheem fort ze lafen. Ech wëll awer och lo net d'Machenschafte vu Russland hei erofspillen, well ech mengen, déi sinn och am gaang sech eng bluddeg Nues ze sichen. Zanter dem 11 September 2001 huet dee sougenannte Krich géint den Terror tëscht 1,6 an 3 Trilliarden Dollare kascht. Déi Zuele si sou astronomesch, datt ee se net méi sou richteg aschätze kann. Wou si mer elo drun? Den Irak huet opgehalen z'existéieren. Libyen huet opgehalen z'existéieren. Syrien ass och um Wee fir ze verschwannen. De Jemen ass och op der Lëscht. An der Tierkei, do brodelt et ganz ferm. A Griichenland gëtt lues a lues stierwe gelooss. Griichenland ass en Nopeschland vun der Tierkei an ech mengen, do ginn et vill Leit, déi hunn d'Tendenz, dat ze vergiessen, zemools d'Finanzministere vun der Eurozon. Dat hätt een alles kéinte verhënneren. Déi eenzeg, déi eppes dru gewonnen hunn, sëtzen an de Verwaltungsréit vun der Waffen a vun der Pëtrolsindustrie. Ech hoffen, datt net nëmmen d'Geschicht iwwert si an hir politesch Handlanger riichte wäerten. Wann ee legal Kanäl fir d'Immigratioun a sécher Weeër fir d'Flüchtlingen ugeluecht hätt, géifen d'Schlepper sech keng gëllen Nues verdéngen an et géif keng sou onkontrolléiert Migratiounsstréim ginn. Wann d'EU sech schonn an der Vergaangenheet eng responsabel gemeinsam Asylpolitik ginn hätt, bräicht een net elo an der Urgence en Ëmverdeelungsprinzip z'erfannen. A wann Europa net déi onnëtz Spuerpolitik géif bedreiwen, hätten d'Memberstaaten och den néidege budgetäre Spillraum, fir déi Erausfuerderunge unzegoen, eng Spuerpolitik, déi op Käschte souwuel vun den EU-Bierger wéi och vun de Flüchtlinge geet. Et muss een och dofir warnen, fir déi jëtzeg Situatioun just als eng temporär Kris ze gesinn. D'Migratiounsbeweegunge wäerten an Zukunft weider zouhuelen, net nëmme wéinst Kricher a gewalttätegen Ausernanersetzungen, Net nëmme wéinst dem Klimawandel an der Ëmweltzerstéierung, mee virun allem wéinst den Ongerechtegkeeten, déi ëmmer méi zouhuelen. Et gëtt oft vu Wirtschaftsflüchtlinge geschwat, déi vermeintlech am Géigesaz zu Krichsflüchtlinge stéingen a keng richteg Flüchtlinge wieren, schlëmmer, Profiteure vun eise Sozialsystemer wieren. Ech wier frou, Wa gewëss Politiker, déi ëmmer vu Wirtschaftsflüchtlingen, och heiansdo vu Steierflüchtlinge géife schwätzen, mee déi protegéiere se jo. Honger ass genau esou déidlech wéi eng Bomm a wirtschaftlech Ongerechtegkeete féieren zu Krich an ëmgedréint. Mir wëssen dat jo all. Dofir ass et och wichteg, datt dës Leit esou schnell wéi méiglech Accès un de regulären Aarbechtsmarché kréie sollen, fir esou schnell wéi méiglech autonom ze sinn, well se dat souwisou scho sinn. Si sinn net heihinner kommen, ouni iergendeppes ze kënnen, dat däerf een awer och net vergiessen, an hiert eegent Geld verdénge kënnen, amplaz mat Bongen mussen auszekommen. An et ass och richteg, wann déi heite Regierung dee Wee aschléit. Gëschter hat déi aussepolitesch Kommissioun e Meenungsaustausch mam Cercle des ONG. Zu Recht huet de Cercle d'Chamber drop opmierksam gemaach, datt d'Handelspolitik vun der EU, fir nëmmen déi ze nennen, maassgeeblech dozou bäidréit, duerch eng wëll Liberaliséierungspolitik déi Länner futti ze maachen. Dat produzéiert Aarmut, Hoffnungslosegkeet, korrupt an tyrannesch Regimmer, déi meeschtens vum Westen ënnerstëtzt ginn, an dat produzéiert Gewalt an deemno wéi Kricher. Ech hunn nach viru kuerzem héieren, datt d'Madame Malmström jo och nach e Fräihandelsaccord mat Tunesien wëllt ofschléissen, erëm eng Kéier, wéi wann d'Tunesier net genuch gelidden hätten, grad och nach. déi an der EU, déi de Regime vum Ben Ali ëmmer ënnerstëtzt haten, kommen elo Tunesien mat engem Fräihandelsaccord hëllefen. Mir mussen dorauser iergend eng Kéier léieren. Mir ginn net midd als déi Lénk och dorobber opmierksam ze maachen, zum Beispill wann eben des Fräihandelsaccorden ugeholl ginn, Accorden, déi dohannen zwar vun de korrupten an demokratesche Regierungen akzeptéiert ginn, awer ni vun de Leit. D'Ëffentlechkeet an Europa an och hei zu Lëtzebuerg huet an der Tëschenzäit matkrut, wat den TTIP bedeit a mobiliséiert massiv dogéint. Majo, mee dat wat mat Entwécklungslänner geschitt ass genau dat selwecht an dat gëtt leider net esou oft thematiséiert, mee dat ka sech elo an nächster Zäit änneren. Et ass richteg, datt vill Leit an Europa an och hei zu Lëtzebuerg duerch déi Migratiounsbeweegunge sech veronséchert fillen. Et herrscht d'Suerg, datt Flüchtlingen hinne kéinten d'Aarbecht ewechhuelen oder datt se kéinten de Sozialsystem weider ënner Drock setzen. Déi Veronsécherung muss een eescht huelen a kann een net einfach ignoréieren. Ze vill Leit zu Lëtzebuerg sinn haut an enger Situatioun, wou se schnell mol an d'Aarmut ofrëtsche kënnen oder schonn an der Aarmut sinn. Dat ass awer net De Flüchtlingen hir Schold. Bis elo huet d'EU keng Flüchtlingswell gebraucht fir Sozialofbau ze bedreiwen. Et bréngt näischt seng Roserei géint déi ze riichten, déi nach méi aarm dru sinn wéi ee selwer. Déi Roserei muss ee sech, muss sech géint déi riichten, déi fir déi onsozial Politik hei zu Lëtzebuerg an a ganz Europa zoustänneg sinn. D'Roserei muss sech géint déi riichten, déi fir, fir déi en Hiem méi wichteg ass wéi Aarbechtsplazen. Net d'Flüchtlingen dreiwen d'Salairen no ënnen, bauen de Sozialstaat of an drécken de normale Leit ëmmer méi Steieren op. Dat decidéiere ganz anerer. Verschidde Kreeser arrangéiert dat jo souguer, wann d'Flüchtlinge fir alles schold sinn. Si probéieren dat fir sech auszenotzen, sou wéi Vertrieder vum däitsche Patronat, déi viru kuerzem gefuerdert hunn, elo misst wéinst de Flüchtlingen iwwert d'Salaire geschwat ginn, fir déi no erof ze revidéieren. An och verschidde Politiker probéieren aus der Situatioun Kapital ze schloen. Et gëtt mol gewarnt virun Terroristen, déi sech kënnen ënnert de Flüchtlinge mëschen. Et gëtt sech op eemol Suerge gemaach iwwer d'Droe vun der Burka. Et ass richteg, datt d'Iddi net nei ass. Si kënnt vun do, si gëtt och nach iwwerholl. Ech si gespaant ze gesinn, wat déi nächst Regierung Spautz-Kartheiser eis brénge wäert. Mee ech wéilt awer wierklech do virdru warnen. Dir sidd ee Visionär. Leider. Ech hoffen net. Et ginn tëschent 10 an 20 Fraen hei zu Lëtzebuerg, déi eng Burka droen. Dat d'Burka, dat ass jo dat mat den. Mam Grill. An dat si meeschtens och nach Fraen, déi an Europa grouss gi sinn an hei gebuer sinn. Deemno wéi, dat däerf een och net vergiessen. An d'Shura selwer, d'Shura selwer begréisst dat bei wäitem net. Mee wann op eemol gewësse politesch Stréimungen d'Fraerechter entdecken, wat awer net wierklech hir Spezialitéit war an deene leschte Joerzingten. Ech fannen dat e bësse lusch. Also et huet ee misse waarden, et huet ee missen an de siwwenzeger Joren, bis op d'siwwenzeger Joren waarden, bis datt Frae konnte selwer e Kont opmaachen, an dat war net déi ganz grouss emanzipatorescher, der ganz grousser emanzipatorescher Partei csv zouzeschreiwen. Dat muss een awer och e bëssen, e bëssen erklären. Déi Saach mat der Philosophie. Also mir sinn och net den Zentrum vun der Zivilisatioun an ech wier frou, ech mengen déi, déi e bëssen ronderëm reesen an och an der arabescher Welt, déi wëssen, datt déi Leit net déi schlëmmsten Obskurantisten sinn, bei wäitem net, a bestëmmt net a Syrien, bestëmmt, dat war bestëmmt net de Fall a Syrien. Dat heescht, déi Ängschten zouzeschnüren, entschëllegt, ech mengen derhannert stécht iergend e politesche Calcul an et ass keng, Einfach esou keng kleng Suerg, déi een do matdréit. An et ass geféierlech, esou mam Feier ze spillen. Datt d'EU-Memberstaate sech awer op en temporäre Verdeelungsmechanismus gëeenegt hunn, ass e wichtege Schrëtt, obwuel een awer gëeenegt net dat richtegt Wuert ass, well verschidde Länner jo bei där Geleeënheet hu missen iwwerstëmmt ginn. Mee sou temporär Mesuren mat willkörerlechen Zuelen geet net duer. Mir brauchen onbedéngt eng dauerhaft gerecht Opdeelung an der EU, well et ass net akzeptabel, datt Europa déi Länner alleng léisst, déi wéi Griechenland an Italien an der éischter Rei stinn. An et muss ee sech och d'Fro stellen, inwiefern d'Hotspots net zu permanenten Opfanglagere ginn, well dat ass jo awer och eng Gefor, déi do ass. Dat heescht och, datt mer de Prinzip vum éischte Pays d'accueil, mussen vun der Dubliner Konventioun musse revidéieren, an dofir sollt déi Lëtzebuerger Presidence sech och mat Nodrock asetzen. Et muss een natierlech och deene Länner hëllefen, wéi de Libanon oder Jordanien, well de Libanon, dee riskéiert och z'explodéieren ënnert der Belaaschtung. D'Tierkei hëlt och immens vill Leit op, mee leider ginn d'Flüchtlingen vun der Regierung Erdogan-Davotoglu op déi trageschst Aart a Weis instrumentaliséiert. Dat muss een och soen. D'Kurden stinn an éischter Front am Kampf géint Daesh. Si sinn och déi, déi elo vum Erdogan massakréiert ginn. De grausamen Attentat zu Ankara, wou fortschrëttlech Tierken, op kurdescher Originn oder net, ermuert goufen, werft ganz komesch an düster Froen op. Den Erdogan behaapt, et wieren Daesh gewiescht, déi deelweis jo heiansdo seng objektiv Alliéierte woren. Mee et ginn ëmmer méi Stëmmen an der Tierkei, déi schreiwen dat dem État profond, dem derin devlet zou, dem tierkeschen État profond zou. Dat erkläert villäicht, firwat den Erdogan och en Informatiounsembargo erlooss huet. Dofir muss een och do virdru warnen, d'Tierkei, esou wéi den Här Juncker dat virgeschloen huet, als séchert Land unzegesinn, well wann do kurdesch Resistenzler mussen zeréckgeschéckt ginn an der Tierkei, da weess ech net, wat mat deene geschitt. An ech mengen, dat ass eng ganz grouss Gefor. Ech wéilt dann ofschléissen, Merci soen all de Leit och hei zu Lëtzebuerg, déi sech engagéieren, déi wierklech vill Zäit, Ginn, fir de Flüchtlingen ze hëllefen. Ech mengen, déi Biergerinnen an déi Bierger, dat sinn déi gréisste Vertrieder hei vun der europäescher Identitéit, well d'Flüchtlinge si keng Gefor fir ons Identitéit. Flüchtlinge wësse wat Krich ass, si hu Krich erlieft, si kommen heihinner fir Fridden ze fannen. Flüchtlinge. kennen d'Aarmut, si hu se erlieft, si kommen heihinner fir Gerechtegkeet ze fannen. An dat ass dat wat si eis bréngen, d'Sich no Fridden an d'Striewen no Gerechtegkeet. A wa Fridden a Gerechtegkeet zu eiser europäescher Identitéit gehéiere sollen, da kënne mir nëmmen dru gewannen. Ech soen Iech Merci. Très bien.
Merci och dem Här Wagner. Den nächsten ageschriwwene Riedner ass den Här Max Hahn.